better life na mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientel kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareaho ine ya badela hu sa athu u fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino clientel life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo Ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Muthu muṅwe na muṅwe u tea u. ngo nwa a reila ngeno muenda nga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni phalaphala fm hei hei ndi phalaphala fm ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa ḽavhuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na miss p kha phalaphala fm ya malo minete ndi vakha urayi vhumalo ndi phalaphala fm ya koperasi ya khasho ya la afrika tshipembe lokovhela muthishilisini ndi kupatanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya rotiketa ndi nga dzina ndi pfi msp ndi tshi kha ri vhe roṱhe ubva zwino swika shoro awara ya vhuṱani tshila tshifhinga tshine ri kokodzela tsini vhathu vho ḓo ri ṱuṱuwedza kha ino mbekanyamushumo uri ndipo ndiponi vha vha hone hone vha khou ṱalela vha hone kana vha khou thetshelesa vha hone i tshi sala tshi swika magumoni hu vha hu na zwe vhone vha doba ri life kha facebook na kha youtube vha ṱoḓa phalaphala fm ri nalo misi yoṱhe vha ṱoḓa mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa fhaḽa kha tshirathisi 87 ponani khano 7 pon 8 kana dstv odbk 811 eh, ri live hafho fhasi vhone kha vha ṅwale eh, dzicomment dzavho vha vhuse dzimbudziso vha tshi funa no lumelisa mashaka na dzikhonani vha lumelisa hanefha nombo rine ra ḓo i shumisa ndi 086 30025 03 086 30025 03 ṋamusi muthetshelesi wa phalaphala fm ro vhona zwo tea uri ri a zwi ḓivha zwo ri ṅwedzi wa tshimedzi ndi wone ṅwedzi une matshudeni a murole wa vhufumi na vhuvhili vha thoma u ṅwala milingo ya mafhelo a ṅwaha khezwi ḽa u dzhena fhaḽa kha ṅwedzi wa lara fhedzi hetshi tshifhinga ndi tshifhinga tshine vhunzhi ha matshudeni vha ya ḓaḓa na musi kha ri ḓo lavhelesa ndugiselelo dza hone ri dovha hafhu ri lavhelese uri sa mutshudeni no ralo no ḓaḓa ni sa ḓivhi uri ni thome ngafhi Ni nga thusalea nga nḓila-ḓe uri hoyu mulingo musi ni tshi u lavhelesa-vho, ni u lavhelesa sa vhaṅwe vhathu vhane vho ri vha tshi ṅwala maṱiriki vha bvisa 96 hangei Khametse. Vhaeni vhashu vhe ra dzula navho mushelesi wa Phalaphala FM ndi vhaeni vhane vha vho ri vha ḓo ni ṱuṱuwedza zwihulwanesa nga maanḓa. Vhone ara vha na mutshudeni naho arali a siho hafho hayani ha havho zwa zwino, kha vha ṱavhanye vha foune vha mu vhudza uri

ha 96 vho tou i bvisa vho ndo vhe ndi khou vha ṱanganedza kha mbekamishumo ya ro ḓigeḓa ndi madekwana miss p na vhathetshelisi vha phalaphala fm ndo livhuwa zwino vho no vhe vha dovha hafhu vha vha na thathili ya vhudokotela fhedzi a ri shumisi zwino nga nṱhani ya uri a vha khou practice sa dokotela kha vha ḓo pfa ndi rasaintsi zwa zwino muyeni washu wa vhuvhili ndi vho professor eric nengelele vhane vha vha muprofesa wa tshifhinga tshoṱhe vha dovha vha mulanguli wa tshikolo tsha ndaulo ya ya tshitshavha na mishumo hange University ya South Africa UNISA prof ni khou vha ṱanganedza kha mbega mishumo ya ro ḓigeḓa nda ni madeka wana miss p na vhathetshelesi vha phalaphala fm a prof facebook ndi zwithu zwavho ri dzulela u vha vhona tshifhinga tshoṱhe ndi zwithu zwavho ee a ri hone kha eh, masiaṱari ya vhudavhidzani o fhambananaho ndi khou livhiwa nga maanḓesa vhaeni vhanga vho swika samusi ndo ṱalutshedza musi ndi tshi khou ita mvula tswinga uri muhumbulo muhulwanesa wa mbekanyamushumo ya namusi i tou vha ṱhuṱhuwedzo kha matshudeni ri khou lavhelesa murolo wa vhufumi na vhuvhili ndi ḓo thoma u amba na vhophurofo hafhanoni uri zwezwiḽa musi vha tshi khou aluwa hayani tshiṱavha kha vha ḓo nkhumisela murahu uri um vha ḓa vha aluwa nga nḓila ḓe mafhungo a tshikolo phuraimari u ya haningei kha magudedzi a nṱha ee a ndi sumbedzise kha vhathetshelesi vha phalaphala f m uri nṋe ndo bebiwa kha shango ḽa tshiṱavha tsha samanḓou um shango eliya ndi ḽa vhandalamo eh, hanefho ndi hone he nda dzhena tshikolo tshanga tsha primary kha primary no pfhi eh, samandowi primary school eh, ndi tshi fhedza u phasa primary nda ya kha eh, eh, secondary ya tombolagole secondary school ndi hanefho he nda dzhena hone nda ṅwala na matric wanga hanefho Eh, ndo alutshela hanefhaḽa tshiṱavha ndi muthu wa zwipotso zwa migidimo eh, bola ndo ḓi tamba mara nda ndi sa ikoni eh, u fana na vhatambi vha nṱhesa mm. ee ndi yone ye nda aluwa hanefhaḽa ndo aluwa ndi tshilisa dzimbudzi ndi tshilisa na dzidongi na dzikholomo um ndo aluwa zwi tshi khou konḓa nga maanḓa um vhabebi vhanga vha a vho ngo vhuya vha shuma um vha vha tshi ḓi tou rengisa um zwiphazani um zwikukurubantsi masimba makipukipu um nda ḓi aluwa hanefhaḽa ndi tshi wanala hanefha makete ya mukegulu ndi tshi vha ndi tshi khou ita zwithu zwa dzi calculation zwo fha vhathu dzi tshintshi na mini zwa ita uri ndi kone u pfhesesa vhubindudzi na u vhalela dzimbalo ya ndo ndo aluwa hanefhaḽa zwithu zwi songo to leluwa mara nda fhedzisela ndo ndo phasa matric wanga nda ya yunivesithi hanefho hune nda shuma hone ndi tshi fhedza digirii yanga yo thoma nda apuḽaya uri ndi ndi vhe post graduate assistant. eh, vha wana cv yanga vha wana na qualification ye nda ita um, ine ya vha uri ndi business informatics eh, a thi ngo ita interview vho mbo ḓi sokou mbidza vha ri a ndi ḓe ndi shume eh, nga ndo aplaya mafheloni a ṅwaha i tshi ri january february vha mbo ḓi mbidza uri a ndi ḓe ndi shume haningei u bva hanefho nda kona u eh, isa phanḓa na dzi pfunzo dzanga nda ita vho onasi ndi tshi fhedza u ita onasi nda vho apuḽaya uri ndi vhe lecturer nda fhedzisela ndo ndo ndo vha successful kana ndo ndo ndo bvela phanḓa na na interview ya hone u bva hanefho nda kona u isa phanḓa na na dzi pfunzo dza masters hanefho university ya south africa nda fhedzisela ndo ita na na phd eh, hanefho kha university ya south africa u bva hanefho a ḓivha na dzi promotion u bva kha lecturer u ya kha senior lecture u bva kha senior lecture u ya kha associate professor u bva kha associate professor u ya kha full professor u bva hanefho nda dzhena kha management nda vha chair of department zwa zwino ndi uh, director wa, wa school of uh, public and operations management hanefha la unisa ndo no ḓi actor sa deputy executive dean wa college of economic and management sciences u bva ni ngei tshiṱavha tsha samandova hmm. hmm. hu na he vha sumbedzisa fhungo ḽa uri vho sokou swika vha fhiwa mushumo vha songo thoma vha itwa ndingo zwa zwi khou bva kha uri maraga dzavho dza dzo dzula zwavhuḓi zwa zwi khou bva kha uri eh, qualification ye nda ita yone eh, yo vha i tshi vhidzo fiscal skills zwi amba uri eh, vhunzhi ha vhathu vha vha vha si nayo eh, nga maanḓa maanḓa eh, hola muhasho we nda dzhena khawo wo vha wo ḓala vhatshena eh, hu si na vhathu vhatswu zwino nga hetsho tshifhinga ho vha hu khou ṱoḓiwa uri hu dzhenelele vhathu vhatswu ende vhunzhi ha vhathu vhatswu vha vha si nayo heiḽa qualification zwino ndi tshi vho dzhenisa cv a mbo ḓi namba upfhi ai eh, vhathu vhane ra khou vha ṱoḓa ndi anevha kha vha sokou fhira fhedzi maraga fha kha murole wa vhufumi na vhuvhili dza dzo ima nga nḓila eh, maraga dzanga dza dzi sa tu vha nṱhesa ni um, ndi nga amba uri maraga dzanga dza nṱhesa dze nda vha ndo dzi wana dza dzi sa tshivenḓa eh, nda ndo wana nga tshiḽa tshifhinga nda ndo wana b ya tshivenḓa ndi yone maraga ye nda ye nda i wanesa i nṱha eh, vhathetshelesi vha phalaphala fm vha ḓo zwi ḓivha zwa uri um, tshikolo tsha, tsha, tsha tombo ḽa gold secondary school a si private school ndi ndi tshikolo tsha public and mm. zwi amba uri um, kufunzele nga tshiḽa tshifhinga eh, ko vha ku sa tu yelana na kwa dzi private school mm. zwi amba uri eh, na thuso ye wa vha i tshi wana eh, yo ya tshi ḓivha i ya fhasi mara eh, nṋe ndo vha ndi tshi ndi muthu ane ndo vha ndi tshi dzhia number one u bva kha vho grade eh, kha vho standard four hanefha u vhuya u swikelela haningei nṱha kha vho grade twelve nṋe mafhungo avho titsha hapfa vho prof mm. vha ri maragadza a songo dzula zwavhuḓi mara vha vha khou dzhia namba one u bva fhasi kha musi vha khou amba uri dza dzi songo tou dzula zwavhuḓi nga nḓila i vhone vhaṋe vha vho lavhelela ngaho Ee ha nṋe nda nda ndi muthu ane nda ndi tshi pfunzo nda ndi tshi ḓi funa ubva ubva murahu dzi maraga dzo vha dzi si dze nṋe nda vha ndi tshi khou tamela u wana dzone mara dzo vha dzi dzi tshi ḓivha dzi nṱha haningei mara dzi sa tu swika hune nda ndi khou ṱoḓa dzi tshi vha hone ndi khou vha pfesesa zwino eh, fumisumbe wa minete ndubva kha ware ya vhumalo ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya lafrika tshipembe zwine nda humbela zwone ndi uri matshudeni i songo tenda mbekanyamushumo inoni yo itelwa u vheiwe i tshi ni pfuka shumisa nomboro ya 0860002503 mbudziso dza mbeu ni dzi ṅwale hafho fhasi kha comment section fhasi hune na khou ri ṱalela hone live u itela uri ni kone u vhudzisa tshiṅwe na tshiṅwe tshine na tama u tshi vhudzisa vhonove na 96 yavho ndi tshi vha vhona ndi khou sokou humbula 96 fhedzi ndi khou ṱoḓa uri rumele murahu ri thome haningei murahu musi vha tshi khou aluwa vha ntshimbidze uri vho alutshela ngafhi nyimele ihani hayani musi vha tshi ya kha grade ya fhasi na musi vha tshi ya magudedzini ya nṱha na fhethu hoṱhe hune vho swikelela he vha nga u shuma u swika na musi nṋe ndo begwa makonde nda dzhena primary ya makonde nda ya nda dzhena secondary mphaleni secondary school hune ndo ri ndi tshi swika tshikoloni nda vha ndi tshi dzula ndi tshi wela kha top three zwa ita uri ndi vhese nga maanḓa tsini na na vhadededzi ndi tshi aluwa hayani mianga vha vha tshi tou ṱomba mahafhe ndi hafha na nṋe ndi a kona u ṱomba halwa zwi tou amba uri nyimele hayani yo vha i songo tou dzula i songo tou dzudzana nga nḓila yone fhedzi mianga vho rala vha tshi khou ṱomba mahalwa ndo vha ndi sa lekisi zwithu zwi no pfhi study guide kana u athenda dzi saturday school vho vha vha tshi kona u afoda uri ndi ḓiwane ndi tshi khou athengwe kana tshivhase kana dzi extra sunday schools uri ndi kone u athenda tshikolo ngauri vho zwi vhona uri nṋe ndi ḓo vha muthu ane nda ḓo ḽa nga tshikolo vha investor nga maanḓa kha education yanga so mi yanga na makhulu wanga makhulu wanga vha tshi rengisa mashonzha mi yanga vha tshi ṱomba mahalwa hedziḽa tshelede vha tshi dzi collector uri vha investe nga maanḓa kha kha pfunzo yanga na ṋamusi ndi ngazwo ndi tshi kona nga maanḓa u veluwa education nda ri ndi tshi swika mphalaleni nda vha ndi tshi dzulela u wela kha kha top three ende zwithu tshi ḓavha tshi tshi ita uri ndi dzule khamusi ndi tshi kha nda tshi ri ndo bva kha top three ni yanga vha vhudziwa tshikoloni uri a vha ḓe vha ṱalutshedze uri hu khou itea mini kha ngove ndi nga nḓila ine ndo vha ndo builda reputation ya excellence ngayo tshikoloni ha ri musi ndi tshi kha grade 12 ra ṱangana na na challenge khulu nga maanḓa ndi zwithu zwine hayani na mukegulu a vha zwi hango nda dzhia muthu kana mungana wanga nda mu isa hayani Vha mu ṱalutshedza uri o no vhuya a ni vhudzana uri nga tshifhinga tshe a vha a tshi khou ṅwala grade 12 ndo vha ndi tshi bva ndi sibadela hu na mudededzi wanga vhane vha tshi ntika nga maanḓa vha tshi pfhi vho themeli na zwone vha kha ḓi funza mphaleni na vhaṅwe vhe vha vha tshi mpfunza ha life science vha life science nda ndi tshi swika vha thoma vha nthabelela nṋe ndo no give up uri ndi ḓo ṅwala na kilasi ya murahu ya ya 2014 mara nda wana sapoto nga maanḓa tshikoloni uri ṅwevhe ṅwalani exam ndo ndo vha ndo prepare ṅwaha woṱhe na kha trial nda result dzanga dza trial dzo sala dzi tshi fhira result dzanga dza dza final ngori ndo vha ndo ṱangana na khaedu yori musi ndi tshi khou ṅwala mulingo ndo vha ndi si khou takala zwavhuḓi fhedziha nda kona u ḓiwana ndo phasa nga nḓila yavhuḓi ine ndo kona no khou computer kha circuit na district zwine zwa kona u amba uri arali ni wo vha u tshi khou prepherela grade 12 u tou bva mathomoni ya ṅwaha u swikela ṅwaha u tshi yo fhela kana u swika nga hetshino tshifhinga tshine tsha vha tsha october rine rine vha ro tendela u ṅwala fhedzi zwi a konadzea uri u kone u ḓiwana u tshi khou phasa nga nḓila ine u nga gudela zwine wa vha u khou ṱoḓa u gudela zwone ndi hafhanoni ndi na post graduate ya hematological pathology ndi hezwi zwa zwa malofha zwo zwo zwa malwadze a malofha nda dovha hafhu nda vha na post graduate degree ya microbiology microbiology is more related more to science ngauri ndi muthu ane ndi a funesa nga maanḓa u silinga ndi na curious mind ine ndi dzula ndi khou ḓivhudzisa uri ndi nga kona u ita mini u solver dzi dzikhaedu ende ni kha saintsi fhedzi hune nda nga kona u solver zwithu zwinzhi so mm, ndo no ḓiwana na ṅwaha ndi united nations ndo thoma nda ya nda attenda

mafhungo a mathada ndi a funa nga maanḓa zwo solver mathada khamusi ndi ngazwo ndo vha ndi tshi kona na na mathematics ngori solve for x yo vha i izwi zwine nda tou zwi takalela nga maanḓa so nda ḓiwana ndo dzula united nations ndi tshi khou kona u ḓiwananda ndi kumbula vha lifara hanefho united nation ri khou tea u thoma ra lifha milandu ya vhathu eh, fumbili mbili wa minete ndi bva kha wari ya vhumalo musi ri tshi tou vhuya fhedzi vho no vhe vha isa phanḓa hanefho ye vha guma hone ro thoma ra fhira nga hafha bola ya milenzhe kha vha tikedze dzingweṋa dza afurika a madzhita khathihi na mashango mararu o imelelaho dzhango haya ḽa afurika ane a vha egypt morocco na nigeria hafha ndi musi ri kha 2025 fifa under 20 world cup ri ḓo vha ḓisela heyi mitambo thwii kha sabc 1 sabc plus sabc sport kha dtt channel 4 khathihi na kha zwiṱitshi zwa radio dza sabc u thoma nga ḽa fumbili sumbe khubvumedzi u swika nga ḽa fumbili tshimedzi 2025 vha i ḓiselwa nga u ḓihudza nga sabc sport heyi heyi ndi phalaphala fm mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone arali hu na mbekanyamushumo ye ya vha fhira kana ye vha i pfa ya vha takadza kha khasho yashu nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho kha vha kwamane na makhado thelma kha makhado tt at sabc co za kana nga luṱingo kha 015 290 0204 rodigeda rodigeda lavuraru awara ya vhuraru u swika awara ya ṱahe na miss p Khasho nthihi fhedzi i tsivhudzaho lushaka na lushaka lwa tendelwa u bvisa mihumbulo. Fumbiliraru wa minete ndi bva kha awara ya vhumalo ndi Phalaphala FM ya Koporasi ya Khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Mbekamishumo ndi ro ḓigeḓa vho ḓigeḓa na Msp khathihi na vhuendi vhashu vhavhili vhane ngoho zwa vhukuma arali ni mutshudeni ni songo tenda u sa pfa tshiṱori tshavho kana ṱhuṱhuwedzo i no bva khavho ngauri ṋamusi ro tou lavhelesesa nga maanḓa vheo matshudeni vha murole wa vhufumi na vhuvhili. Nomboro ndi 086 002 503. vho no vha tshi kha ḓi ri ṱalutshedza uri vha ya malaysia na un yes mm -hmm. so nda ri ndi hangeini ndi yone nda dovha nda ṋewa tshiphuga tsho vha global ambassador of peace ndi muthu ane ndi active nga maanḓa kha hezwiḽa zwo lwela pfanelo dza vhana na vhafumakadzi hu to vha uri zwi wela kha zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi zwi ita ndi underground ngori a thi ṱoḓi uri matshelo ndi tshi dzhena kha khamphani ine email dominant na wana uri vha khou nkandeledzela fhasi nga uri vha ḓo ri hounoni habe ndi houḽani ane na zwipitshi zwawe hangei united nations u vha a khou lwela pfanelo dza vhafumakadzi na vhana so na musi ndi tshi posta zwipitshi zwanga ni maker sure uri ndi zwi mute uri vhathu vha songo pfa zwo uri bridget o vha a khou amba nga ha mini a united nations ndi dovha hafhu nda vha muṅwali wa dzibugu ndo no ṅwala bugu tharu nga nṋe muṋe nda co-author mbili u ṅwala kha nṋe ndi zwithu zwine nda zwi ita kha musi ndo borea ngori a thi ṱoḓi uri ndi ndi waste tshifhinga tshifhinga ndi tshi shumisa nga nḓila ine tshi tea u vha tshi khou fhedza tsha bindulisa nṋe muṋe ndi dovha hafhu nda vha na zwiṅwe zwiphuga zwinzhi zwinzhi zwine nda nga to zwi lista na na mbekanyamushumo i nga fhela ri tshi khou lista sa zwe miss p ambisa zwone ṋaṅwaha nga 2025 ndo kona u ḓiwana sunday world yo mpha tshiphuga tsha uri ndi muṅwe wa vhafumakadzi vha khwinesa vha no khou ita zwa science innovation and technology ngori zwa zwino ndi itesa nga maanḓa zwa research hu na research ine ndi sini no i cracka hu tovha uri a thi muthu ane ndi amba zwithu zwine nda kha ḓi bika ndi amba dzi results dzo no fhira sa izwi ndo ṱalutshedza uri ndi na curious mind so hu na iṅwe thaidzo ine i khou kwamesa nga maanḓa vhafumakadzi na vhana vhavenḓa zwa nga kha mutakalo but through science i'm trying to bring solutions thandululo mm-hmm. nga kha hezwo zwithu ndi nga ri ndi nga vha ndo guma hafha zwe zwino hmm, ya ne mthetshelesi wa phalaphala fm vha songo hangwa ndo ri nomboro ndi 0860002503 vhonenjere vho prof ei abe title a i ngo tou dzhaiveliwei hei ndi title khulwane prof kha ri ḓo lavhelesa uri khe matshudeni zwa zwino vhaṅwe vho no tshuwa no tshuwa vha khou lavhelesana na nyofho dzo ri yuvhi nṋe ndi khou yo thoma ṅwana mulingo wa mafhelo a ṅwaha ndo tshuwa vha nga ri mini ee nyofho eh, dzi ḓo ḓa Eh, dzi ḓo vha hone nga nṱhani ha uri onoyo mutshudeni u vha a khou ri a tshi sedza kha u phasa hawe maṱiriki a wana zwi zwa ndeme musi tshithu tshi tsha ndeme kha iwe u eḓelwa nga nyofho Eh, zwi vha zwi khou sumbedza uri hetshi tshithu u khou tshi funa nahone u ṱoḓa uri u vhe natsho zwino eh, nyofho ndi tshithu tshine tshi vha tshi khou tou ita uri eh, hezwi u tshi khou ḓilugisela mulingo u vhale nahone wo khwaṱhisa um hu na zwine muthu anga a nga shumisa zwone uri a fhungudze nyofho dzawe um u fema

Hezwiḽa zwine muthu a ḓo nyaga u vhala ho sala ḓuvha ḽithihi kana ho sala one awa kana awara nthihi zwi ita uri nyofho hedziḽani dzi ṋambe dzi ye nṱha. Zwino zwine nda nga ṱuṱuwedza zwone ndi zwa uri kha matshudeni vhane vha khou ṅwala vha khou ḓo ṅwala maṱiriki kha vha vhale hu kha ḓi vha na tshifhinga vha ḓi vha ḓibvise kha zwithu zwine zwa nga vha khakhisa uri vha sa phase maṱiriki. eh, nṋe ndo ri ndi ndi tshi khou ita eh, degree yanga yo thoma eh, semester yo thoma dzimaraga dzanga na dzi subject dzanga dza sa bve zwavhuḓi eh, hezwiḽa dzi songo bva zwavhuḓi eh, nda ndi khou dzula na malume yanga nga hetsho tshifhinga na vhone ndi professor hanefhaḽa tshiṱavha tsha sambanḓou eh, ndi vhone eh, eh, eh, muṋe wa mavu a tshiṱavha zwino vha ndzudza fhasi vha ri um Eh, vhone vha a vho ngo misa na, na sunday na nthihi u ya kerekeni nga tshifhinga tsha musi vha khou ṅwala mulingo eh, mara eh, results dzavho dzi khou sumbedza dzi songo dzudzanya zwavhuḓi vha vhudzisa uri a vhone vha tshi ḓa tshikhuwani vha vho ḓela mini matsini nda zwi humbula uri a nda ndo ḓela uri ndi, ndi i- ise pfunzo dzanga phanḓa zwino u ḓo wana uri eh, vhaswa eh, vha ḓi dzhenela kha zwikwambi eh, na kha maḓikiṱa a ti khou ri vhathu vha songo ya kerekeni mara kha elani nyimelo ye nda ndi khayo nṋe kha first semester yanga ya, ya, ya degree yo thoma um ndo wana uri um vho mbudza uri a ah, upfhi kereke mulingo tshifhela i ḓo vha i siho naa nṋe nda ri hai ḓovha i hone vhari a zwino arali na lova kereke eh, ni tshi khou ita uri dzimaraga dzaṋu dze na ḓela dzone ngeno tshikhuwani eh, dzi vhe dzi dzavhuḓi a si khwine na kereke na ṋamusi nṋe ndo no vha profesa heiḽa kereke nda ndi tshi ya khayo na ṋamusi i kha ḓivha hone zwi amba uri zwikambi eh, zwidzidzivhadzi na mini muthu kha ḓibvise khazwo eh, zwithu zwa arali wa mutukana zwithu zwa vhasidzana arali wa musidzana zwithu zwa vhatukana nga tshifhinga tsha mulingo kha zwivhe zwo pakiwa zwo vhetshelwa thungo hezwiḽa zwithu a zwi nga shavhi after 20 years 30 years hezwiḽa zwithu zwi ḓo vha zwi kha ḓi vha hone zwino muthu kha sedzana na mafhungo a a u ḓilugisela eh, mulingo wa maṱiriki ngori eh, fhethu hunzhi hezwi u tshi khou ṱoḓa mushumo eh, certificate tsha matric tshi a ṱoḓea and eh, pfunzo ndi, ndi tshithu tsha ndeme kha vhutshilo ha muthu ngori i vha yo muṋea nḓivho ine heyo nḓivho a i tswiwi nga muthu eh, a ni- a ni nga ḓo swika nḓilani ha pfhi no haijekiwa pfunzo yanu ni dzula ni nayo ni vhuya na dzhena fhasi ni nayo zwino zwine nda nga ṱuṱe- ṱuṱuwedza zwone kha, kha, kha matshudeni ane vha khou ḓilugisela maṱiriki ndi zwa uri eh, kha vha vhale dzibugu kha vha ḓi ṋee tshifhinga um zwezwi vha tshi khou vhala vha ite vha tshi ḓi ṋea break a u sokou vhala wa sokou tshotsholosa hu sa iti hu tshi imiwa nga tshetsho tshifhinga kha vha ite vha tshi ḓidzhenisa kha mafhungo a nyonyoloso um muvhili u a ṱoḓa nyonyoloso um na u nwa maḓi vhathu vha tshi khou ḓi lugisela zwezwo vha funa u ita vha tshi nwa maḓi ngori muvhili u a ṱoḓa maḓi uri u vhe na na nungo dzo isa phanḓa no vhala um eh, muthu a ḓi ta tshi dzhia break vho a tshi thetshelesa phalaphala fm mafhungo fhala na fhala miss p eh, zwi a ita uri muhumbulo u thoma u bvenyana zwiṱukunyana kha, kha, kha u vhala wa ita uri na muya u fhole then wa kona u dovha wa vhuyelela um, nga tshifhinga hetshi a si ḽa tshifhinga tshine na tea u vha no ni tshi khou ḓi tshiṅwe tshifhinga u ya ḓibvisa kha, kha, kha maṅwe matshudeni u tshi khou ita uri iwe u focuse eh, kana u sedzana na mafhungo a u vhala dzithero dzine iwe wa khou ḓilugisela uri yo ṅwala dzone eh, na time table muthu kha vhe na time table a ḓivhe zwa uri ndi khou ṅwala eh, thero ifhio nga ḓuvha ḽifhio zwi amba uri nga iḽi ḓuvha ndi ḓo vha ndi khou ḓilugisela kha iḽa thero eh, na musi muthu a tshi vho ya mulingoni eh, kha, kha dzule o vhekanya zwithu zwawe eh, dzibulpeni eh, dzirula dzimini zwi vheiwe fhethu hune muthu a tshi vuwa nga, nga matsheloni nga ḓuvha ḽa musi a tshi khou ṅwala mulingo u sokou doba zwithu zwawe a ṱuwa nazwo a ya u ṅwala zwino ndi hezwo zwine nda nga amba zwone uri eh, eh, zwi ḓo thusa ku zwi ṱuwisa ḓo nyofho thusa kha uri eh, mutshudeni eh, dzimaraga dzawe dzi bve dzo dzo dzudzanyea zwavhuḓi ngauri hedzi nyofho ndi dzone dzine dza khou kundisa vhathu zwithu zwinzhi nga maanḓesa Eh, wonowe nga hafhanoni ro pfha mafhungo a ndi malume vhe vha- malume nga ngeno kha vhone ndo pfha vha tshi khou amba na vhothitshere vha fha tshikoloni mudededzi wavho wa life science na vhaṅwe vhadededzi vha ḓi amba uri na hayani vha vha tshi vha tikedza nga nḓarisa kha ḓo rabelesa uri nga itshi tshifhinga ṱhuṱhuwedzo na thikhedzo ya mubebi na mudededzi tshikoloni ndi ya ndeme hani kha nṋe sa mutshudeni wa grade ya vhufumi na vhuvhili hu pfhi zwi dzhia shango ḽoṱhe u alusa muhali Ndi vhona ungari hetshi ndi tshifhinga tshine na dzi community leaders dzi radio a dzi a dzi pfhi dzi vhe dzo tsimiwa vhana vha thome u vhala vhafunzi nga ngeno vha provide uri vhana vha tende u shumisa dzi kereke for u vhala vhadededzi ndi vhona ungari ndi vhabebi wa tenda uri muthu ano uri mudededzi wa munyala kanzhi ri tea u thoma ra vhudzisa uri ni nga vha ni na ni na thaidzo khamusi hezwi na zwine a ni ngo zwi itisa zwone nṋe ndi na ten years ndo phasa matric mara hangeini tshikoloni tshine ndo dzhena khatsho ndi dzulela u wana mimesedzhi kha ya vhudavhidzani ha facebook uri namusi no vha ni khou ambiwa thabeloni and a thi humbuli uri ndi nṋe mutshudeni ane heiḽa ten years yoṱhe ndi nṋe ane ndo phasa zwavhuḓi fhedzi hu tou vha uri zwo bva kha relationship ye nda kona u i builder na vhadededzi nda tenda uri kha vha vhe vhaṅwe vhabebi vhanga vhane vha ḓo tenda uri vha nkaidze musi mianga vha siho tsini uri vha nkaidze nga hetsho tshifhinga vhonelson mandela vho zwi amba uri vhaswa vha ṋamusi ndi vharangaphanḓa vha matshelo nṋe six years from now ndi ḓo vha ndi sa vha luwasa vhaswa ngori hu pfi after 35 ha ri tsha vha vhaswa zwi amba zwori a ri tende uri ri tikedze vhana Ende vhana vha songo fanyisiwa nga vhabebi vha fanyisa nga maanḓa vhana. A ni ṱoḓi unga Bridget a nga si nge Bridget arali a sa humbuli sa Bridget. Zwi amba zwori kha vha ḓivhe ṅwana wavho. Ṅwana u ḓivhiwa a tshe muṱuku, Miss P. Ṅwana a tshi bebiwa hu na zwithu zwi no pfi Apgar score zwine manese vha kona u provider musi ṅwana a tshi bebiwa. Heiḽani Apgar score i a determiner uri vhone ṅwana wavho a nga dzhia number wani kana number yo fhedzisela tshikoloni vele u tea u vha na muthu ano dzhia namba yo fhedzisela ha vha na muthu ane u tea u dzhia nomboro yo thoma vha songo vhambedza vhana mara arali u tshi ḓivhiwa zwo pfhi bridget wa kona u dzhia namba one nda dzhia namba twenty vele ndi tea u senga uri mulandu no ini no dzhia namba twenty ri tshi ḓa zwo ri ini ni capable no dzhia namba one mara ṅwana a re murahusa a songo tou khou dzulela u khokhovedziwa hayani na tshikoloni uri ini sokou dzula ni khou dzhia namba mushila thaidzo yaṋu ndi mini tshiṅwe tshifhinga thaidzo i vha i kuhumbulele ndi zwone mudzimu vho ri tonda nga nga vhuṱali na nḓivho mara kuhumbulele kwashu capacity yashu a i fani a ri nga si humbule u fana so zwiṅwe futhi zwine nda nga ṱuṱuwedza matshudeni ndi zwa uri ni songo ri ni tshi khou vhala na cheiza excellence na dzula no ḓivhudza uri ni ḓo wana 100 percent muthu you put on the work hu na hezwiḽa zwi no pfhi what goes around comes around a hu na uri no shuma no ḓifunga na sikane zwe na zwala zwone ndi nga amba hezwo 086 0025 03 ndi tshifhinga tsha vhewe sa matshudeni ni vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine na tama u vhudzisa ni tshi founa ni amba zwi ri mbuso yaṋu i khou ya kha prof kana i khou ya kha vhonovhe na 086 0025 03 phalaphalani madekwana lokovhela vhasungwa ngo mthetshelesi wa phalaphala fm na mbuso dzavho ndi khou dzi ṱanganedza hafhaḽani kha x hune vha ngwana kha atmosphere underscore dj kana vha shumisa mulaudzi prsabc co za phalaphala ḽo kovhela ndi madekwana hai afha huna muthu eh, zwezwi ni tshi khou ḓilugisela sa matshudeni uri ni ḓiwane ni khou kona u vhudzisa vho kha vhaeni vhashu vha ḓuvha ḽa ṋamusi riṋe ri ḓo vha ri tshi khou isa phanḓa vhono vhe ndi khou tama u ḓivha uri ndi mini tshe tsha tshi tshi khou vha ṱuṱuwedza zwezwi vha kha murole wa vhufumi na vhuvhili ho bvelela nyimele yo uri vha vha sa khou tou vuwa zwavhuḓi musi vha tshi khou ṅwala murole wa vhufumi na vhuvhili lune ndi vhona u nga ri ndi tshiṅwe tshithu tshine tsha tshine tsha nga shela mulenzhe kha uri tshi ita uri vhone vha pfhe uri vha khou nyama vha tshi nyanga u isa phanḓa na mafhungo a tshikolo zwine vho zwi amba uri vho ḓi zwi humbula muhumbuloni wavho ndi mini tshi a tshi khou tou vha ṱuṱuwedzesa nga maanḓa zwithu zwo nṱuṱuwedzesaho nga maanḓa ndi ri ndi ola muthu ane ndi ndi tenda kha lwendo lwanga ndi tshi aluwa hayani miyanga vha vha tshi nithengela dzi dayari dza zwithu zwine nda dzulela u ṅwala uri nga ho ṅwaha ndi ḓo ita hezwi nga ho ṅwaha ndi ḓo ita hezwi ndo ḓi amba uri na ṅwaha ndo ḓi wana ndi tshi kha united nations hezwiḽa zwithu vhathu vhane vha vha na nṋe kha whatsapp vha zwi ḓa zwa uri ha u tshi vha na ḓuvha ḽithihi kha vhege for the past ten years hune nda tshi sokou posta tshinepe tsha united nations so uri ndo ri ndi tshi swika hafhalani muṅwe mungana wanga ammbudza uri zwino ngori no swika hafhala fhethu ene ani tshi ḓivhudza uri ni ngo ṱoḓa u swika for the past ten years zwino hu ḓo itea mini nda mu vhudza zwa uri nṋe ndi tenda kha lwendo ndi hezwila upfhi am a work in progress so hezwilani ndi tshi khou tenda kha lwendo lwanga na musi dzi challenges dzo ḓa nda vha ndi khou tikiwa hayani ndi na strong support system nga hafha kha nṋe ende ndi wela kha ola muthu ane a thi waneli fhethu huṅwe na huṅwe ndi tshi khou ita zwine muthu muṅwe na muṅwe a ita zwone ndi investesa nga maanḓa kha muhumbulo wanga because i believe in the brain that thinks and the hands that work zwi amba zwori arali ndi khou ṱoḓa zwanga nda zwanga zwi tshi shuma zwi songo shuma zwi tshi khou itela zwithu zwine nṋe a thi nga ḓo kana arali ndi khou ṱoḓa muhumbulo wanga u tshi ntshumela zwi amba zwori ndi tea u investesa nga maanḓa tshifhinga tshanga kha zwithu zwine zwi ḓo fhedza zwi tshi khou mubveledzisa matshelo so musi ndi tshi ṱangana na dzi khaedu kana dzi challenge vhutshiloni ndi fokhasisa nga maanḓa kha lwendo lwanga uri end goal yanga i khou ṱoḓa uri ndi ḓiwane ndi hafhe fhethu ndi ḓiwane ndi kha akademia kana huṅwe hune lwendo lwanga lwa ḓo fhedzisela luhone a thi muthu ane ndi tshi ṱangana na dzi challenge nda mbo ḓi ri kha ndi laṱele thavhula ngo ṱavhanya ngori ndi a tenda upfhi munhu a u ḓi sumbi ndi zwone mara nṋe ndi wela kha vhala vhathu vhane ndo ḓi to ṱalifha naturally so arali ndo kona u ḓiwana ndo phasa nga nḓe nda phasa ngayo ndo vha ndi sa kho to khupha zwavhuḓi nga nṱhani ha mutakalo zwi amba zwori hu na zwithu zwinzhi zwine nda nga kona u zwi swikelela nga kha nṋe muṋe so khaedu kha nṋe tshi tovha stone tsho uri hezwi zwithu ndi nga kona u zwi remover nda sedza phanḓa hune lwendo lwanga lu kho ṱoḓa uri lu ntswikise hone vho nḓinzhiriri naho vho prof prof na musi vho no ḓikanda huṅwe ha hone ndi khou tama uri vha tou zwi dodombedzela uri ndi zwifhio zwiṅwe zwine vha khou vhona matshudeni vha tshi zwi ita musi vha kha murolo vha fumuna muvhili musi vha tshi khou ḓilugisela u ṅwala milingo ya mafhelo a ṅwaha zwine vha ri hezwi hai thoma ni imenyana hafha fhethu arali vhe wona nga tshimbila nga hoyu mulenzhe zwithu zwi nga tshimbila zwavhuḓi fhedzi hu na hezwi zwine vha nga ri hezwinoni ndi zwone zwine nda khou vhona u nga ri hezwi zwine zwine zwa khou ni xedza kana litshani hezwi zwithu nga nṱhani ha uri zwi ḓo ni ita uri na sa vhe na maraga dza vhuḓi kha murole wa vhufumi na vhuvhili miss p na vhathetshelesi vha phalaphala fm um hu na zwinzhi zwine eh, vhaswa vha ḓidzhenisa khazwo zwine eh, zwi nga ita uri eh, vha sa phase murole wa, wa maṱiriki eh, mafhungo o nwa halwa eh, hu na vhaswa vhane vho ḓidzhenisa kha mafhungo o nwa halwa zwi amba uri arali wo nwa zwi amba uri do kambiwa u tshi kambiwa hanefho u ḓo balelwa no ḓivha uri thero ine nda khou ṅwala yone matshelo ndi ifhio u ḓo ri u tshi swika haningei u khou zwi dzhia unga u khou ṅwala metse matsina u khou ṅwala geography zwi amba uri bambiri ḽi tshi swika hafhaḽani um u ḓo mbo ḓi namba wa ṋoka nga tshifhinga tsha musi nṋe ndi tshi khou ṅwala mulingo wa wana vhathu vhe hu na hu na vhathu vhane vha nga vha swika vhavhili vhararu vhe vha ṋoka nga tshifhinga tsha tsha mulingo vho dzhena eh, mulingoni hanefhaḽa vha swika vha tshi tou vula bambiri muthu a mbo ḓi a mbo ḓi ṋoka zwi amba uri eh, hu vha hu na zwiṅwe zwithu zwi songo tshimbila zwavhuḓi Vhaswa kha vha ḓibvise kha u sa ḓifha tshifhinga tsho awela zwi amba uri hezwiḽa zwine nda vhala u vhuya u swikela tshi vho two o'clock nda eḓela three hours ndi tshi kho ṅwala mulingo matshelo hezwiḽa zwithu zwi ḓo ita uri muthu a sa a sa a sa shume zwavhuḓi kha dzi kha dzi thero dzawe zwi amba uri muthu kha ḓifhe tshifhinga tsho awela tsho eḓela nga ri tshi ita dzi dzi ṱhoḓuluso dzi sumbedzisa uri muthu arali a eḓela 7 eh, hour kana 8 hours zwi amba uri eh, u ya kona u vha a na maanḓa kana a na nungo eh, ḓuvha ḽi no khou tevhela zwino vhaswa a vha ḓibvise kha u vhala vhusiku hoṱhe u vhuya u swikela hanefha nga vhumatsheloni muthu a tshi vuwa a mbo ḓi vuwa a vha a tshi khou ṅwala zwi amba uri ndi hafho hune muthu a ḓo swika hune a ṋoka a tshi khou ṅwala um Eh, vha ḓo wana uri hu na vhaswa vhane vha vha uri vha ḓidzhenisa kha mitambo eh, u tamba dzibola kha musi migidimo eh, ngo ralo ngo ralo nga tshifhinga tsha mulingo muthu u a ḓifhungudza hezwiḽa zwithu zwa zwa heiḽa mitambo a ḓi tou ita nyonyoloso ine ya ḓo ḓi mu thusa vho uri muvhili wawe u vhe na na maanḓa kana nungo dzo uri a ḓi a ḓi wane a khou a khou ṅwala mulingo mhm. mafhungo a vhudzekani anea ane vhaṅwe vho ḓidzhenisa khaho um eh, zwe zwi tshi vho ḓidzhenisa wa vho uri mulingo wa no vha tsini u tshi vho ya u maḓuvhani a u a wana maḓuvha a si tsha swika Eh, u thoma u dzhenwa nga mutsiko houḽa mutsiko zwi amba uri eh, mulingo woṱhe houḽani a u tsha ḓo ṅwala zwavhuḓi ngori zwino mm. a u ḓivhi uri ḽa matshelo ḽo u farela mini ngori yo wo no hwala muṅwe muthu zwino arali vhaswa vha ḓibvisa kha mafhungo a a vhudzekani eh, zwi ḓo ita uri na musi vha tshi dzhena mulingoni eh, vha ḓi wane vha tshi khou shuma zwavhuḓi ngauri vhone heiḽa 96 ndi nyongo vhuya khayo thi ndi khou ṱoḓa uri na maṅwe matshudeni vha i bvise ya metse nga maanḓa ngori vhunzhi ya matshudeni musi u tshi amba nga metse vha ya shavha u pfa vha tshi ri hei metse dzi ya vhuya nga maanḓesa Eh, u- prof vho sumbedzisa fhungo ḽa mafhungo o vhala u swika ḽi tshi tsha mm. ndi zwithu zwine ṅwaha muṅwe na muṅwe ri dzulelo zwi pfha ngori matshudeni vha si khou tou pfha nga ri e ha nṋe ndi khou nyaga u phasesa beni ndi khou ṱoḓa uri ndi phasese nga maanḓesa uyu metse vha tshi sala vha tshi bvisa 96 vha vho vhala u swikela ḽi tshi tsha nga matsheloni kana yo vha ndugiselelo yo tou bva ṅwaha u tshi thoma u swikela vha tshi yo ṅwala mulingo wavho mafheloni a ṅwaha ndo vha ndi tshi dzula ndi nga ri five steps ahead kha vhadededzi vhanga so ndo ri ndi tshi phasa grade 11 nda vha ndi tshi vho thoma u preparela grade 12 ndo vha ndo no vhola mutshudeni ane maths na science nga vho juni nda ndi tshi vho tou shuma u funza maṅwe vhaṅwe vha vhatshudeni nga nne ngauri ndo vha ndo no prepare ndo no fhedzi ndo no swikela goal ine nda khou ḓo u swikela yone kha u ḓivha maths na science so a u prepare vhusiku no pfhi u khou ṅwala u khou ṅwala ṋamusi zwi vha zwo no ḓalesa hezwiḽa zwithu hu tshi pfhi u khou ṅwala matshelo u vha u tshi tou vha hetshiḽa tshifhinga tsho tsho broza through uri ndi zwifhio zwine khamusi zwine nda nga mastara uri ndi kone u tou wana maraga dzoṱhe hu tou vha uri u ṱuṱuwedza vhatshudeni vha grade 12 nga hetshino tshifhinga zwi a ṱoḓea mara ndi vhona u nga ri mushumo munzhi u tea u itea vha tshi khou pfukela murahu vha tshi khou pfukela kha kha grade 12 kha kha kha grade 12 vha tshi khou bva kha 11 nga maanḓa vho january hanefha ndi hone hune ra kona u vha fha hu na zwiimiswa zwine nda shuma nazwo vho ozone empowerment foundation prepare foundation ri a dalela zwikolo u ṱuṱuwedza matshudeni uri zwino ndi tshone tshifhinga tsho u shuma a ni nga ḓo vuwa no i bvisa 100 percent havhala vhano vha vha khou ima dzi 100 percent ni nga si bvisa 100 percent ni tshi khou thoma u vhala zwino nga october calculus ya konḓa hu zwithu zwinzhi zwi no konḓa kha kha mathematics mara na u pfhi practice makes perfect and mathematics ndi iṅwe ya dzi subject ine i ṱoḓa u tou practisiwa nga maanḓa u swikela hune na u tou zwi pfha zwo uri zwino nṋe ndi perfect ndi nga kona na u tou funza na vhotitshara metse ndo vhuya nda ri ndi tshi kha grade 11 ngori nda ndi tshi dzula ndi tshi khou prepare ra ya ra ṅwaliswa bambiri ḽa grade 12 la, la mathematics ri tshi ṅwaliswa eḽia bambiri ḽa grade 12 ya iphepha 2 ende vhathu vha dzhia uri phepha 2 ndi yone i no konḓisa nga maanḓa nda ya nda wana 100 percent kha iḽa phepha 2 ndi tshi kha grade 11 ri tshi khou ṅwala phepha 2 ya, ya grade 12 nda nzhonzhiwa nga vhathu vha grade 12 na vha grade 11 uri ngove ni zwi kona hani uri britire ya ngo rali i na 100 percent vhaṅwe vho feila vhaṅwe vha songo kona u shumisa zwo nga nḓeni kha musi vha khou lavha uri vha nga shumisa ngayo zwo bva kha uri nda tshi dzula ndi tshi khou prepare ndi tshi dzhia na mabambiri ndi tshi hadzima na mabambiri a dzi kiḽasi dza phanḓa uri ndi tshi sala ndi tshi swika kha grade 12 ndo vha ndo no vhibva a ri nga si ri hu khou pha ni nga si tsha ibvi arali no vha ni khou wana futhi ri nga tou vha ri khou tou ṱoḓa maḓembe ambura na yesu kriste ene muṋe uri ni ibvisa hundred percent zwino zwi nga si konadzeye zwino ndi tshifhinga tsho tou uri ni to u pfhi u swa lingedza nga tshivenḓa hezwiḽa zwo tou uri ni to tsheka uri okay ndi tshifhinga tsha u dobedzela zwino no tsho mastara zwine ni a zwi konesa fumiṱhanu wa minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe mthetshelesi wa phalaphala fm ri dovha fhura vha na mulaedza no kubva kha vho mec ri tshi lavhelesa ngeno kha sia ḽa pfunzo vho mavhungu lurule ramakhanya zwa zwino kha ri pfhi mulaedza khoyu We are inspired with the trial into the final year

The learners out there that you are going to be sitting for your exams, we are with you, we are supporting you. You are in our thoughts. Study hard and you will achieve better. ri khou livhiwa nga maanḓesa vho mec zwe vha vha khou ri sumbedzisa zwone ndi sumbedzisa uri sa muhasho vha khou ita khuwelelo ya vhabebi na tshitshavha tshoṱhe uri kha ri tikedze matshudeni vha ri zwa zwino tshi tou vha tshifhinga tsho fhedzisela tsho sukumedza uri vhe ri khou fhedzisa ri khou tou dzudzanyelela zwavhuḓi ngauri um zwa zwino ndi tshifhinga tsha milingo vho ita no sumbedzisa mafhungo uri kha ri vha tikedze um hafho hune vha vha hone haya matshudeni ngo thi vha zwi ḓivha uri nga tshino tshifhinga matshudeni maṅwe um vho ya dzi campuni hune vha khou vhala vhoṱhe vha ri vha khou vha sapota nga maanḓesa vha khou lavhelela maraga dza vhuḓisa dzine dza ḓo bva kha vunḓu ḽa limpopo i ḓa ri riṋe sa vunḓu ḽa limpopo ri ḓivhelwa mimaraga yavhuḓi thi ḓivhi uri zwo ḓa zwa ḓa zwa nga zwi a khakhea gai ri tshi vho ri mara ṅwaha u fhiraho ndi khwine ra vha ro ri tshi nga ri khou humelanyana ni ngei nṱha fhedzi ri khou tendelwa fhufhela uri matshudeni a na ṅwaha hei kilasi ya ṅwaha gidi mbili fumbili ṱhanu vhewe ni ḓo zwi kona 086 triple 02503 phalaphala phalaphala ndi matekwana hai apa a thi khou a thi khou wana muthu e, fhedzi mthetshelesi wa phalaphala fm ndi nga lavhelesana nga ngeno kha x ni vhangwana kha atmos p um, kana vha shumisa at phalaphala fm kana mulaudzi prsabc co za mbuso dzavho ndi dza ndeme nga maanḓesa nga maanḓesa vheo vhaṋe sa matshudeni ngauri ngoho zwa vhukuma kumana to litshe tshi tshipiḓa tshi tshi pfukaya a ri ḓivheo vhaṋe ndo ḓivhonela e prof kha ri ḓo lavhelesa uri Zwo ralo ndi tshi khou vhala ndi mutshudeni, ndi a tea u vha ndi khou vhala ndi na u sedza uri ndi zwifhio zwine nda khou ṱoḓa u zwi swikelela. Sa tsumbo, habe arali muthu arali a tshi khou ṱoḓa u vha dokotela a vha a sa khou tou vhalesa nga maanḓesesa zwi amba uri vhudokotela a nga si ḓo vhu swikelela. Ndi a tea u vha na tshifanyiso tsha zwine nda khou ṱoḓa u zwi swikelela musi ndi tshi khou ṅwala uyu mulingo wa grade ya vhufumi na vhuvhili kana izwo zwi nga mpha mutsiko munzhisa. Eh, miss p na vhathetshelesi vha phalaphala fm eh, muthu u tea u wana tshipikwa tshine eh, a khou ṱoḓa tshi swikelela musi a tshi khou ṅwala matric nga hetshi tshifhinga u nga fulufhela uri matshudeni vho no ḓiya kha dzi carrier guidance hanefho kha dzi carrier guidance ndi hune wa kona u sumbedziwa uri arali u tshi khou nyanga u vha dokotela zwi amba uri dzimaraga dzau dzi funa u vha dzo imisa hani arali u tshi khou nyaga u vha eh, ramabindu eh, dzi maraga dzau eh, dzi vhe dzo imisa hani eh, arali u tshi khou nyaga u eh, vha pilot eh, yo, yo, yo reila mabupo zwi amba uri dzi maraga dzau dzi funa u vha dzo, dzo imisa hani zwi amba uri u tshi vho ḓivha uri dzi maraga dzanga dzi vha dzo imisa hani zwi amba uri u funa u ḓiṋekedza tshifhinga tsha uri Eh, ndi thero ngede na ngede na ngede ndi dzine dza khou ṱoḓiwa upfhi ndi dzone requirement kha dzi qualification dzine muthu a vha a khou nyanga u ita dzone zwi amba uri u ḓo tea u ḓifha nungo um, dzinzhi uri u vhale dzozi subject e, a ri sedze muthu ane ndi ene muthu o pfumesaho kha ḽifhasini e, ane a vhidzwa upfhi elon musk we a bebelwa fhano south africa eh, wola muthu o vha o ḓivhudza uri dzithero dzine a tea uri a phasese dzone ndi dzifhio na dzifhio eh, ri tshi sedza mm, eh, mathematics eh, vhunzhi ha dzi qualification dzine eh, matshudeni vha ḓo vha tshi khou ṱoḓa eh, u ita dzone dzi a ṱoḓa mathematics why vha tshi ṱoḓa mathematics ndi ngauri eh, mathematics u sumbedza uri muthu u a kona u solova mathada eh, eh, vho eh, vho bridget vha vha khou sumbedzisa hafhanoni uri eh, vhone vha vha vha tshi kona nga maanḓa mats and zwi amba uri vha vha muthu ane vha dzula vha tshi khou solva mathada zwino eh, hezwi u u a phasa mats riṋe hangeno yunivesithi ri vha ri khou zwi ḓa zwa uri eh, na thaidzo ifhio ine ra ḓo ṋea yone kha dzi eh, assignment kana kha dzi exam u ḓo kona uri u u swikelele une wa i- wa i thasulula Eh, dziṅwe subject iṅwe subject ine yavha ya ndeme nga maanḓa ndi english english ndi yone ine ra i shumisa musi ri tshi khou funza zwi amba uri arali wa sa phasa english zwi amba uri riṋe ri zwi ḓo zwi dzhia uri a ri nga koni u funza ngori a u nga koni u amba na riṋe zwi amba uri u funa u wana maraga dzavhuḓi kha english wa dovha wa wana maraga dzavhuḓi kha mats mara hu na dzi eh, college dzine a dzi tu ṱoḓa metse mara eh, metse ndi, ndi zwithu zwa ndeme na kha vhutshilo ha mu- ha muthu metse ndi wa ndeme ngori eh, muthu u ḓo ṱangana na mathada hafha vhutshiloni zwino arali metse wawe u songo to dzudzanyea zwavhuḓi zwi amba uri ndi hafhaḽa hune vha vha ḓo sokou ra ḓo wana vho ḓiṋembeledza kana vho ḓithuntsha kana vho ita mini zwi amba uri metse wavho u vha u wa vha u songo vha u songo dzudzanyea zwavhuḓi zwino Eh, muthu u sedza kha uri u khou nyanga u dzhia buḓo ḽifhio hanefhaḽa kha enedziḽa dzi qualification dza eneḽi ya buḓo vha ṱoḓa dzi thero kana dzi maraga dzo imisa hani zwi amba uri na musi u tshi vho vhala u ḓo vhala wo ḓiimisela uri dzi maraga dzanga dzi funa u swika hafhalani hune dza dza khou ṱoḓa uri dzi swike hone uri ndi kone u ita thero kana eh, qualification yo imaho nga uri ya ṱahe minete ndi livha kha vhora ya ṱahe ri tshi vhuya ri dovha fhura lingedza ngeno kha dzi ṱhingo 086 3002503 ro thoma ra fhira nga hafha elekanywa nga vha swikelele u badela muimeleli wa zwa milayo kha vha elekanye hafhu clientele legal yo ita uri vha kone u ḓivhonela muimeleli wa zwa milayo a fareaho ro lindela u vha thusa kha vha rumele ipfi phalaphala kha 32281 ndi ipfi phalaphala kha 32281 ri ḓo vha founela murahu Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi. Vha ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Dzi Warriors vha a zwi ḓivha uri bufho ḽa u ya United States, Mexico na Canada vha nga si tsha ḽi fara. Fhedzi vha tshe na ḓora ḽa phenyo. Ngeno Bafana Bafana vha tshi ṱoḓa u dzula vhe henefhaḽa vhulegelegeni ha tshigwada tsha C. Heyi ndi 2026 Fifa World Cup African Qualifier. Kha vha vhe tshipiḓa tsha mutambo hoyu. Zimbabwe i ṱangana na South Africa nga Ḽavhuṱanu ḽa fumi Tshimedzi nga hafu u bva kha awara ya vhuṱanu thwi kha SABC 2 na SABC Plus na kha zwiṱitshi zwa radio dza SABC nga awara ya rathi madekwana. Vha ḓiselwa wone nga u ḓihudza nga SABC Sport. roḓigeda roḓigeda ḽavhuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na miss p kha phalaphala fm ya sumbe minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe ndi phalaphala fm ya koperesi ya kha show ya la afrika shembe kha ri lingedze kha musi ri ḓo wana mutshideni ngeno kha dziṱhingo 086 3002503 phalaphala ḽo kovhela ah ḽo kovhela e a thi ḓivhi uri ndi nṋe rine nda vha na thaidzo na ya thekiniki ngeno kha kha kha dzi ṱhingo fhedzi muthetshelesi wa palaport fm vha ḓo mu pfarela nga maanḓa arali thaidzo i ngeno kha nṋe vhonobe kha ri ḓo lavhelesa uri a si matshudeni vhane vha vha uri vha khou shuma zwavhuḓi fhedzi hu na matshudeni vhane na ene muṋe o laṱa fulufhelo nga nṱhani uri o vha sa khou shuma zwavhuḓi tou bva tshee ṅwaha wo thoma ri, ri shuma hani naye uyu mutshudeni ngauri nga ngoho zwa vhukuma naho hu na mutsiko wo ri ha khou shuma zwavhuḓi ri khou mu ṱoḓa a tshi ṅwala mulingo hu na iṅwe khothi yo no ambiwaho nga vho prof lumumba havhala vha no ita dzi inspirational course vho amba uri Ndi ḓo zama u zwi amba nga Tshivenḓa. Vho ri no dzhena tshikolo mara tshikolo tsho tenda u dzhena nga kha inina. U zwi vhona zwo ri tshikolo tsho tenda u dzhena nga kha ini vho ri you have gone through you, you have gone through have school, have school gone through you izwi ni tshi khou amba uri no dzhena tshikolona. Zwi tshi khou amba uri iyi miṅwaha yoṱhe ya 12 ni tshi khou a tenda tshikolo no vha ni tshi khou tenda tshikolo tshi tshi dzhena nga kha inina no vha ni tshi khou tenda u funzeana izwi ni tshi khou kha vha ḽi fare ngauri ri khou ḓo isa phanḓa zwone zwino ndi khou pfa ri ri na muthetshelesi hafha ḽo kovhela ah, yo mbo ḓi tumuwa kha vha ise phanḓa okay ndi tshi khou amba zwezwo uri i miṅwaha ya 12 ngori grade 12 ndi yone ine ri i vhidza uri ndi yone kilasi yo fhedzisela no vha ni khou tenda na tshikolo tshi tshi dzhena nga kha heni heyi miṅwaha minzhi minzhi ri zwi vhona hangeini musi wa khano ngori grade 12 yo ndi pfufhi nga maanḓa ṅwaha one wo pfufhifha nga maanḓa ende arali ni no vha ni sa khou shuma zwavhuḓi eḓa ngo sa kona u prepare kana ni tshi to kundelwa nga kuhumbulele kana ni tshi lenga u fara zwithu ngori huna vhathu vha no lenga u fara zwithu mm. ende nṋe huna zwithu zwine ndi a zwi teledza nga maanḓa hezwilani zwa musi ṅwana ane u a konḓa u fara zwithu a tshi khou khokhovedziwa ro fokhasisa nga maanḓa kha vhalani vhane vha ya konesa mm. zwi amba zwori houḽa ṅwana u tea u phikhaphiwa a thusiwa uri ha ngo tou kundeliwa ṅwaha woṱhe ngori o vha a sa koni hu na vhathu vhane tshikolo vha a tshi funa mara vha sa koni vha tshi lenga u fara zwithu zwi amba zwori nga hetshino tshifhinga hu vha vhadededzi uri vha tshi khou zwi ḓa zwori hoyu zwi nga itea a phasa kana hoyu a si phase mm. zwi amba zwori a songo phasa ṅwaha u ḓaho u ḽa mutshudeni u kone u tikedzisiwa hani zwi vha zwi zwanḓani zwa vhadededzi zwithu zwo raloho mm. mm. phalaphala lokovhela 086 002503 phalaphala ndi madekwana hayi zwa zwino ri khou tshimbilela uyo vala mbekanyamushumo yashu kha ri tende uri mathina eh, zwa dzithingo a zwi khou tou ri tshimbilela zwavhuḓi namusi fhedzi nda ndo zwi tama nga mbilu yanga yoṱhe uri ri vhuyane mutshide namusi ya muthihi a vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo a vhusevho zwine a tama u zwi vhudzisa ngauri musi ro dzula na vhathu vhane vha vhori vho zwi kona vho pfuka hanefha hune vhe wo na khoyo pfuka hone hupfi nḓila i vhudziswa vha re phanḓa vho no fhira vhanoni vha na tshenzhemo zwino ndi zwa ndeme uri na vheiwe eh, ni kone u ḓiwanela na musi vha si havho vho dzula hafho nona hanevho vhane na ḓo ḓi vha wana vha tsini ha vheiwe vhane na ḓo kona u vha swikelela ni ḓivhudzisa mbuso mbili tharu kha ri lingedze lwo fhedzisela ḽo kovhela phalaphala hai kha ri ḽi vhale Eh, prof nga u tou pfufhifhadza kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini zwe vha zwi swika o phalaphala ḽo kovhela a a ndi khou amba na nnyi Ni madekwana, Ndi matekwa na vhuḓi ndi khou amba na nnyi vha thanda mahepfi malapfu. happy khe vha vhayeni vhashu namusi kha vhudzise mbudziso

Musi eh, nga ḓuvha ḽa, ḽa, ḽa, ḽa u ṅwala mulingo ni ḓo vha no fhiwa dzedzo dzi awara dzine na, na, na khou tea uri ni ṅwale thero yeneyo eh, ngadzo zwine na ita zwone uri eh, ni ḓiwane ni na tshifhinga tshinzhi tsho fhedza heḽo bambiri ndi ndi u ṱavhanya na vhala eh, eh, dzi instruction dza, dza hoyo mulingo ngo ṱavhanya ni tshi fhedza hanefhoi Ni, ni vhale dzimbudziso dzoṱhe hedziḽani dzo fhelela ngo ṱavhanya zwino hezwi no no vhala hedziḽa dzimbudziso eh vhathu vhathu vhane vha ḓo maka bambiri ḽaṋu i eh muṅwe na muṅwe u ḓo tou vula question yawe ye a lokhethiwa yone uri u khou maka heyi heyi heyi mbudziso zwi amba uri ini ni tshi thoma u ḽa mulingo ni thoma nga question ine na i konesa zwi amba uri heiḽa question ine na konesa ni ḓo i ṅwala ngo ṱavhanya ngori ni khou i konesa na tevhela nga iṅwe ine na na i konesa eh, eh, mara zwiṱuku kha heiḽa iṅwe yo thoma ye na ye na vha no i ṅwala ngo ngo ta- ngo ṱavhanya zwi amba uri eh, ini ni ḓo ṱavhanya na fhedza dzimbudziso dzoṱhe dzine na dzi konesa hu kha ḓivha na tshifhinga Zwino ni ḓo fhedzisela no salelwa nga iḽa dzine dzi a konḓa dzi a konḓa nyana zwi amba uri nga itsho tshifhinga ni tshi vho sedzana na ndiḽa dzimbudziso dzine dza vha uri dzi a konḓa na muya waṋu vha wo no fhola ngori ni vha ni tshi khou ḓivha zwa uri ha iḽa dziṅwe ndo no dzi vhea ndo no dzi fhedza ndi khou phase nga idziḽani zwino ni vha no no vha na tshifhinga tshilapfhu tshine na nga kona u humbula uri phindulo dza i mbudziso dzi ngavha dzi dzifhio nahone no fhola zwi amba uri ni thoma nga mbudziso dzine na dzi konesa zwi ḓo ita uri ni fhedzisele ni na tshifhinga tshilapfu vhonobe ro solwa nga sekende dzi singana mulezi wo vha wo pendela ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo mulezi une nda nga isa kha matshudeni ndi uri grade 12 u itwa nga marathon izwi no nga hezwiḽa zwe zwa vha zwi khou itiwa ngei japan A hu nga ḓo phasisa zwavhuḓi ane khamusi a nga pfhi o ṱalifhesa hu ḓo phasisa zwavhuḓi ane o ḓiṋekedzela tshifhinga a tenda tshikolo tshi tshi dzhena khaye a tenda u prepare a tenda u vha redi no yo ṅwala mulingo ende u vha redi ri ḓo vha ri khou amba nga ha muthu ane zwa zwino u vha a tshi vho ḓivha zwa uri o no vha na dzi aim dzawe uri ndi khou ṱoḓa u swikelela gai na gai a ri tende uri zwine kha musi no vha ni khou kundelwa khazwo ndi tshone tshifhinga tsho ri khwaṱhisedzani nga maanḓa ni ite nga maanḓa no ḓifunga zwi ḓo vhuya musi general results dzi tshi bva prof nga sekende ṱhanu fhedzi muladzo vho pendela um zwoṱhe zwi a konadzea musi muthu o tou fombe a ita na nyito khezwo ndi khou livhuwesa nga maanḓesa prof khathihi na vhonobe ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tsha vhothe ah. ah. khezwo mlitshelisi wa phalaphala fm khathihi na matshudeni a mbulo fumi na vhuvhili ni mpfarele nga maanḓesa uri ṱhingo dzashu dzo sala dzi tshiri dzi a shuma zwa zwino ro no fhelelwa nga tshifhinga fhedzi ndi khou livhuwa nga maanḓesa no kona u thetshelesa ndifho ndifho hune na vha hone na hoṱhe hune vhone vha vha hone sa muthetshelesi wa phalaphala fm ndo tshitana na u fhulufhela uri heyi mbekamishumo ya namusi Yo ita zwiṅwe zwithu kha vheiwe, nga maanḓesesa matshudeni na kha vhabebi na vhadededzi, ngauri ndi vhone thikho khulwanesa ya matshudeni a murole wa vhufumi na vhuvhili. Musi nṋe ri tshi takuwa hafha, ri khou mafhungo ne wara ya vhuṱahe ha koni tevhela mbekanyamushumo ri a dzedzene vha khou ḓiselwa nga Blue Monkey u bva kha MSP na Chittagong khathihi na lupenyo nḓuni dza khasho a ḓo vha madekwana vhuḓi a